Hey con ta? Bon bini un bia mas na mi canal. Den e episodio di awe mi ke comparti cu bosnan un par di updates cu ta bay pasa y tambe un par di cambionan cu ta bay tuma lugar awor aki den mi bida y mi ta spera bosnan keda te na final y pas na boso sa kico ta bay pasa. Ok, esaki ta algo completamente nobo pa mi, normalmente mi no a yega di haci e vlog version. Como un b-roll pero mi ta spera e sali bon pasobra mi ta hopi nervioso dje esaki y mi ke echt mustra bosnan kiko mi ta haciendo awor aki y kiko e cambio ta. Mi mes ya mi ta hopi mustra bosnan wait for it wait for it.

Y ja, ese eigenlijk ese ta e rason pakiko Maneta ta asina ora aki, pero normal e no ta normal mi tin un kashi anto e no ta asina aki. Pero esaki ta e kambio ku mi kier a bisa bosan di dje y tambe pone bosan tiki up to date di loke tur ta pasando akinan den mi kasa ora aki. Awor mi ta completamente excited di dje, mi ta hopi contento cu mi a tuma mi decision pa mi haci un cambio, anto un, atrobe un drastic change den mi bida, cu eigenlijk mi mes no a verwacht, pero mi sa cu ta pa algo mas mihor y cu asina mi por yuda hende tambe mas facil y tambe mi por crece. di un otro manera tambe. Dus mi adventure den e cas aki na e stad aki a caba. Mi di mas o menos caba un luna bezig cu e proceso pues mi tabata eigenlijk pak in casi tur dia y organisa tur cos pa asina nan por bin cu e cosnan na mi cas y na banda tambe mi tabata filma e dos videonan pa dia y tambe edit e dos videonan pa asina mi por Uploade tur siman y keda cu e consistencia. Pero na un dado momento mi mercé dicidi di tambe puro a balansa loke mi ta haciendo cu YouTube y loke mi mester regel en real life y mi a nota cu op gegeven moment mi no por balansa e verhuizing anto tambe e filmamento anto editing anto upload na tempo. Dus esaki ke men ku e fijonan di dies pa dje sinku minüt ta bai bira hopi difísil pa mi bai filma nan i tambe èdit nan i pa hasi nan òpload nan na tempu paso ta ami den e lapso di tempu ku for di ora mi sali ta tjekasa aki te otro luna mi ta kere serka un amiga di mi First mi no tin ki mas moeilijk time pa mi haya un location, si mi haya un location tin diferente background pa boso ta mesa di esey pa boso no kere mira ey ki ta pasando ey nanan tin un kos hopi straño pero mi quiere laga boso sa di esaki sigur cu e quick notes nan si lo sigui bini anto lo mi purba anto i hasi mi best pa mi make it happen pa boso. I tambe e parti di Business Innovation ku mi a papia ta kunda di dje den e video promé. Mi lo bai sigur sigur elaborá riba dje na momentu ku mi ta mas settled i ku mi a ègt tabata di verhuis ku mi a hemi a bien ta kunda den e kas nobo pa asina mi por duna bosan e high quality ku bosan meresé. No solamente pa ku e video pero tambe e kontenido di e video pasobra mi ke sigui inspirá bosan i sigui bosan krese di tur manera posibel. P'esei tambe si bosan tin kualke komentario lag'e abou paso mi ta gusta lesa bosan komentario e ta ègt inspirá mi i duna mi un push. Pero tambe bosan por manda mi un email tambe mi ta reply na esakinan i pa asina bosan por keda konektá ku mi di un manera òf otro. Mi ta spera di por a informá bosan, mi ta ègt hopi kontentu i ami mes ta looking forward pa e kambio aki. Anto mi ta spera ku

Y esaki si no mi por share cu boso den un quick note pa asina bo ta bisa cu mi sa eigenlijk unda mi ta para enton kico mi thoughts ta enton como boso por ehempel por incorpora cierto cosnan den boso companianan pa asina haci mas eficiente pa customers pa boso clientenan. Anto mi ta laga e te kina nan. Corda di subscribe, like en share anto echt laga un comentario atras paso echt mi ke conecta cu bosan y mi ta wak bosan den e siguiente episodio. Ayo!